Treasure Island pungthumna Square chu Bristol a kal a, lawng leh hmun hla taka zin thei lawng enkawltu tur zawng tur a tih a ni a. Doctor chu a damlo te lo enkawltu tur Doctor dang leh Magistrate a nihna lo chelh lai lawktu tur a hmuh hnuah rei tak chhungzin chhuak turin a inbuatsaih nghal a. Jim Hawkins chu khualbukah a let a, khualbuk a thawk tur mipa naupang fel tak a zawn hmuh hnuah a nu a thlah a, Bristol-a a thian tiffin turin a chhuak leh ta nghal a ni. Squire chuan Jim-a'n a nu a thlah a kalpui tur hian a chhiahhlawh rinawm Red Route a tir a. Rozawng tura chhuah an tum thu a han hria chu Jim-a nu chu a hlau thawng hle a, Jim, fimkhur ang che aw, Squire leh Doctor Livesey hi mi rinawm tak an ni tih ka hria a, an bula i kal chuan ka ngaih a tha e, tluang takin i kal dawn nia tiin a thlah a. Jim chuan khualbuka a nupuitu tur naupang a zawng hmu ta bawk a, a hnun i rei lo te ah Red Route nen chuan Bristol an pan a, Bristol-ah chuan hotel nuam takah Squire an fin a, an riahna tur pindan nuam tak a lo hauhsakah chuan an cham ta rih a ni. Doctor Livesey chuan ni rei lo te hnuah a rawn fin ve leh a, Squire chuan zin tura an inpuahchahna te a hrilh ta hlawm a, Tawi te a sawi ka duh avangin a tlangpui thuak thuak ka han sawi ange, thian tha tak Bentley ka nei hlauh a, a ni hi lawnglei tur leh a hnathawktu tur zawn lama mi chinchang hria a ni a, a puihna in lawng mawi deuh mai. Hispaniola ka hmu hlauh a, Bristol-a lawng chawlhna a lawnglei tur lo awmah chuan a tha ber te zing a mi a ni. Squire chuan ngaisang taka lo entu a thian te chu a han en kual a, chutah a sawi zawm leh a, tichuan lawng kan nei ta a, a enkawltu tur lawng pu tha tak kan mamawh leh ta. Tuipui phone nasa tak karah pawh kan zin maithei a, chuvang chuan lawngpu tha kan mamawh a ni. Mi ngaihsan awm tak Long John Silver ka tawn hlauh avangin lawngpu tlema zawng leh captain tur kan nei tawh a. Silver hian ram chhan nan a ke a chan a, a harsatna tawh hi ka khawngaih em avangin chawchhumtu atan ka ruat bawk a, amah avang hian mi engemaw zat Ka neih phah ta a ni. An hmel chu a bum ro viau a, mahse an rin tlak em em a ni, a ti ta a. Ruahmanna a han ngaihthlak chuan Jim chuan thil fel lo a awm tlatin a hria a, a rilru a nuam lo hle. Mahse, Squire chu a lungawi em avang leh a ruahmanna chu tha a ti em avangin engmah a sawi ngam lo. Long John Silveran ke pakhat chauh a nei tih a ngaihthlak khan rinhlelhna hlirin a khat tlat mai a ni. Ke pakhat chauh nei lawngpu i hmuh chuan fimkhur viau ang che, mi hlauh awm tawp khaw ka ni tiin captain khan a hrilh fo thin kha a ni si a. Captain thih hnu fe ah pawh Jim chuan captain in hlauhthawn hmel tak a lawngpu ke pakhat chauh nei chanchin a sawi thin kha a la hre chhuak thei a ni. A tukah chuan Squire chuan Jim chu spyglass khual buk a Long John Silver-a hnena lehkha pe turin a tir a. Spy glass khual buk hi silver a ta a ni a. Jim chuan kawtthler lun takah hian spy glass khual buk chu a va zawng hmu a. Silver a hmu tur chuan a lut ta a. Silver chu pasang deuh mai, taksa inphut tha tak a lo ni a. A hawihhawm in a tawngkam chhuak chu ngaihthlak a nuam kher mai. Jim chuan a ngaina nghal mai a. A lo hlauhna zawng zawng te chu a bo nghal vek a. A va pan hnai a, chibai a va buk a. Pu Silver chibai Silver chuan ngun takin a lo en a, Chibai thian duh tak ka hria che em aw? a lo ti a, Jim Hawkins ka nia, Squire Trelawney-a'n i lehkha tur min kentir a ni. Silver-a'n lehkha a chhiar lai chuan Jim chuan khualbuk chhung chu a lo thlir kual a, Vawi leh khatah dawhkan pakhat atang chuan pa pakhat hi a lo tho chhuak thut a. Jim a su thawi thuak chuan kawtthler lamah a tlan chhuak a. Jim chuan a rawn sut thawi thuak lai khan a hmel a lo hmu hman a. Admiral Benbow khualbuka, captain hmu tura misual lo kal, Black Dog kha a ni. Kha pa kha lo ti ding ru, black dog a nih kha, tiin Jim chu a au chhuak nghal tuar a. Jim a au thawm chuan Silver chu a ti phu chiang kher mai. Khual chhawn na laia lo awm te chu black dog um zui tur leh man turin a ti nghal a. Mak ti tak hian Jim a lam chu a rawn hawi hu a. Kha pa kha tu maw? Dog i ti em ni? Jim chuan Silver a hnenah chuan Black Dog a chanchin chu a hrilh nghal vek a, Silver a hmel chu lungngaihnain a rawn thlak nghal a. Ka khual bukah suam hmang pakhat a lo lut a nih chu, thil duhawm lo tak a ni. Squire hnenah hrilh vat ila a tha ang, Kei hi min rinhlelh phah palh ang e, a ti a. Lukhum a khum a, a tiang chu banin a inpawt tho va. Haw teh Jim, kal nghal ila hrilh nghal teh ang, a ti a. Hotel an thlen ve leh Silver-a chuan Squire leh Doctor Livesey chu Spy Glass-a Black Dog lo kal thu chu a hrilh a. Silver chuan thil awmzia a hriat loh thu leh Black Dog pawh a hriat ngai loh thu a sawi a. Squire leh Doctor Livesey chuan Silver chu an khawngaih khawp mai a, suam hmang zinga pakhat manna hun tha tak an pumpelh chu pawi an ti viau bawk a ni. Silver chuan zin chhuahna tura inpuah chah a mamawh thu sawiin a chhuahsan leh thuai a. Chu mi hnu rei vak lovah chuan Squire, Doctor Livesey leh Jim chu Hispaniola en turin leh zin chhuah theih hun tur ngaihvenin lawng chawlhnaah an kal a. Lawng an lawn fel chiah chuan mi pakhat hi a lo kal a, chibai a rawn buk a, Ka pu, Captain in biak che u a duh a. Squire chuan, Lo kal turin han hrilh ta che a ti a. Doctor Livesey lam chu hawiin, Enge sawi duh a nei ang le tiin a han zawt a. Doctor Livesey chuan, Lo kal se la, a chiang mai ang chu a lo ti awlsam et a. Rei lo te ah hi Spaniard-a a Captain, Smollett, chu a lo lang a, Chibai a rawn buk a, Pu te u, Chibai Square chuan zaidam aw tak hian, Chibai Captain, ka thiante hi Doctor Livesey leh Jim-a an nih hi a lo ti a. Captain chuan Doctor Livesey chu a han chibai tê tê a, Ka pu, ka thil hrilh tur che u hi sawi ka hreh hle a, mahse thil ṭul tak niin ka hre bawk si. Lawnga hnathawktu tur te hi ka duhzawng an ni lo va, Chuvang chuan he zin chhuahna tur hi ka duh lo a ni, a ti ta a. Square chu a thinrim khawp mai a, a thinrim insum bawk si kut khur hlawk hlawk chu Jim chuan a hmu thei a. Ka hnathawk tulak te hi eng nge an that loh na tiin thinrim insum takin a zawt a. Pakhat naah chuan rophum ruk kan zawng dawn tih min hrilh miah lo tiin Captain chuan a chhang daih a. Doctor Livesey chuan Pu nge a hrilh che? a lo ti a, Captain thusawi mak a tih zia chu a hmelah a lang chiang hle. Captain chuan a lung lungawi lo tak hian, Lawng enkawltu tur zawng zawngin an hre vek alawm, kei che in ka hre lo, a ti a. Squire chuan, Tunah chuan i hre tawh alawm, a lo ti bauh a. Ni e, ka hre tawh ngei alawm. Mahse, he lawngah hian captain ka ni a, engkim hre vek tur ka nih laiin ka hre hnung ber tih ka hriat hian ka inrin tawk loh phah hle a ni. Lawng enkawltu turte chuan engtin nge an hriat a? tiin Squire chuan a zawt a. Captain chuan Ro kan zawng dawn tih an hria mai pawh a ni lo va, ro awmna thliar kar awmna lai pawh an hre vek a ni, a ti a. Thliar kar awmna lai pawh dik thlapin a sawi ve nghal a, Squire leh Doctor Livesey chu sawi tur hre lovin an ngawi ta vang vang mai a ni. Beisei loh taka thil a awm chhoh avang chuan Jim-a pawh a rilru a buai map map hle a ni. Captain chuan a sawi zawm leh a, Pahnihna ah chuan hnathawktu tura in lak te hi ka duh lo. Ka hnuai chiah a awm hi zu rui reng a ni a, midang phei chu ka hriat ngai loh an ni. Doctor Livesey, Jim, nang leh i chhia hlawh ho. Red Root, Joyce leh Hunter te bak hi chu tumah rin ngam ka nei dawn lo a ni. Pathumnaah chuan silai zen an phur lut a, lawng hma lama pindan zau berah silai mu leh ralthuam an chhek khawm teuh bawk. Kan hriat theuh angin keini cabin-ah kan awm daih dawn a, midang zawng zawng chu pindan zau berah an awm ang a, an duh dan danin an che vel thei ang. Hetiang thil hi pumpelh ka duh a ni, a ti ta a. An hel i ring em ni? tiin Doctor Livesey chuan zawite hian a lo zawt a, Captain chuan, Buaina thleng thei tur laka inven lawk hi a tha ber a, ka hriat vang a ni, tiin felfai takin a lo chhang a. Doctor Livesey chuan, A nih leh, silai zen leh ralthuam te chu cabin lamah sawn lut ila, hnathawktu te hi ngun takin en thla bawk ila, lawng hi min khalhsak duh angem, tiin zawite bawkin a zawt a. Duh loh chhan tur a awm hlei nem ka pu. Square chu captain awm danah chuan a lungawi loh hmel hle a, hnathawktu zawng zawngin an zin chhan tur an lo hria chuan a lung a ti awi lo leh zual a ni. Doctor Livesey chuan, Kan sawi fel a ni mai lawm ni? I rawt ang chuan ralthuam leh silai zen te chu kan sawn nghal dawn em ni? a ti ta a. Captain duhdanin ralthuam leh silai zen te chu cabin lamah an sawn ta vek a, nilengin an thiar tlauh tlauh a. Zan lamah chuan Squire-a thian ten zin chhuak tur te thlah nan lawng an lo tluah a, chumi hnuah chuan lawng chak ai an khai chho va, rophum ruk zawng tur chuan an chhuak ta a ni. an tum ai daihin an zin kawng chu a nuam a, ni thumna ah chuan zu rui chhur reng mai. Lawng enkawlna a a hotu ber dawt tu Pu Aa Raw chu a bo daih a, lawng puan zar ngul a thu chunga a phun mawlh mawlh chu an hmuh hnu hnun ber a ni. Pu Aa Raw a bo thu a lo hriat in captain chuan a uilo kher mai. Kha zu rui pa khan thil tha min thlen chuang lo vang, a tana tha tur pawh ngaihtuah thei lo in a rui reng mai a nih kha a ti deuh hrep zawk a. Hemi hun lai hian Squire chuan captain chunga a lungawi lohna kha a la lan tir reng a, biak pawh a be ngai meuh lo va. Chutiang bawkin captain pawhin a be tha duh bik lo va. Jim chuan lawng hma lam pindanah Silver-a a kawm deuh chawt a ni. Silver-a chuan vaki a nei a, a han biak apiang hian pieces of eight, pieces of eight a lo ti nawn tlut tlut thin.